now people where they sleep wey be say they they snore no be here. Hmm. na uh, you you go say because some go say na na so i dey na so i dey you fit say na so dem dey abi na sleeping disorder wey be say treatment dey. my brother nobody wey god born with snoring no be so dem dey na dem acquire am na something dem do to their body wey no make well hmm. and when you dey talk to them more some people go say na because i tire na hmm. when i tire yes i dey fall asleep like that science dey clear this na fact snoring na obstruction when you and i dey sleep you dey take oxygen go your body mm. the oxygen dey go brain e dey go everywhere mm. your body go use am e go get waste product wey we dey call carbon dioxide dem hmm. must come out hmm. but person wey dey snore when the co2 dey come out the co2 no get free road e dey face blockade oh. that blockade dey for the back of the throat na im we dey call tonsils and all that okay one of the thing wey research tell us be say if you be orobo man yeah or your neck size

we dey on top area police this morning on top your award winning waiting day uh, no let me day here because we dey talk about sleep i want to talk about exercise we dey say sleep and exercise which one guarantee long life you know anytime when you do better they go tell you say long life and prosperity yes. yeah prosperity you go work for am but as if you say long life too there is some there's something to do to actually at least to an extent you know say you don try your you don do your own part the baba god go do

should actually manage their sleep when they don get a baby they don get a toddler. na na first of all make we first of all acknowledge say na tough job dem dey do. okay. so as you talk say yes you na the oga na you be provider but you wan get your sleep so mm. you go hmm. fit go show your hustle. yes. but the mama wey dey do the work. Yeah. as that boy pikin even him dey run him still no know left from right. Yeah. so mama go dey dey up like eagle mama to see say he no go put hand where he no suppose to do. yes. but small that small pikin e get so much energy im go get time wey im go tire small when im go hmm, sleep yes na that time the mama go take do two three four things hmm. so as i talk earlier na that boy still be the ceo for the house na im schedule everybody must follow it's na ceo na im be the ceo for house only the parent no no so parent don become the md now but you hmm. must listen to chairman so mm-hmm. na so mama go follow all that one until pikin come able to understand shey you mm. understand so the job no be easy job Yeah. and if god bless you you fit afford maid get some help for mama make you do am because she too she need some sleep Sleep. and as she don born the pikin all her hormone don dey different Yes. so she dey many process wey she dey still try to get the hormone together mm. she still wan nurse she wan make sure say this pikin wey no sabi nothing no go enter where e no suppose for so na tough job na tough job na tough job all right i like one of the point you make you fit get help yes

na uh, you you go say because some go say na na so i dey na so i dey you fit say na so dem dey abi na sleeping disorder wey be say treatment dey. my brother nobody wey got born with snoring no be so dem dey na dem acquire am na something dem do to their body wey no make well hmm. and when you dey talk to them more some people go say na because i tire na when i tire yes i dey fall asleep like that science dey clear this na fact snoring na obstruction when you and i dey sleep you dey take oxygen go your body mm. the oxygen dey go brain e dey go everywhere mm. your body go use am e go get waste product wey we dey call carbon dioxide dem hmm. must come out hmm. that one you no need to make noise when the thing as we dey talk now i dey take oxygen i dey go out give you co2 na so e dey be but person wey dey snore when the co2 dey come out the co2 no get free road oh. e dey face blockade oh. that blockade dey for the back of the throat na im we dey call tonsils and all that okay one of the thing wey research tell us be say if you be orobo man yeah or your neck size make you measure your neck mm-hmm. if your neck don reach seventeen and above you go snore that one no be say na so dem born you are you for real i dey tell you once your neck reach seventeen and above you must snore you must snore wow because you don get all this neck thing wey our people think say ah e don dey make am e don dey chop well e dey chop well e don mm. chop up na problem the thing dey cause wow so as we dey advise people make you know your blood pressure know your sugar pressure everything make you know your neck size so i think na where exercise sef come in now na so hmm good so when person dey snore he hmm. no dey get into deep sleep na so you go see say if i dey snore when my wife come knock me small snore go go go away oh. because as i change position the thing wey dey cause blockage e open small oh. the snoring go comot yeah when you change position small e go just comot small that tell you say the thing na disorder not be hmm. so god wan make you be now e get treatment e oh, get treatment yeah e get treatment my brother e get treatment the most common treatment wey we dey use na one thing wey we dey call cpap cpap na continuous cpap continuous pressure airway because we wan put pressure for the blockade make e comot okay so but people no dey like that one because na small machine when you dey sleep you go put am there make e dey give you constant pressure oh but as we dey america we no dey sit down one place hmm. research don go pass that one hmm. we get one small new one now wey you no go even know dem go just put am under your neck small that thing dey call e dey correct snoring. Oh. but for person wey go say na ah, na na na lagos we dey who go go yankee no be everybody go fit go yankee. Mm. exercise na one of the easiest way exercise. for you to treat snoring. snoring. because if you exercise well well you go lose weight small. Yeah, you go when open you those... open you go open all those valve wey dey there all yes. the tonsil go shrink, shrink small mm. you go breathe better. Mm. now now i wan talk about wetin be the risk for somebody be say you don't dey in that place of you know that kind of heavy snoring and yes. e e no e no dey want maybe do exercise or maybe take uh, caution of maybe look for a solution to am e just say na my life be that wetin be the risk. ah no no be life na two things wey none of them good person wey dey snore e no dey get enough oxygen go im brain na that one be the easiest one direct route to stroke hmm. no be me talk am na science okay. so person wey dey snore e no dey get enough oxygen wey dey go to the brain hmm. when your brain no get enough oxygen pressure go build up okay. na stroke be that okay. the second one na sudden cardiac death you go see somebody dem go say ah i see that man now now so we just dey talk na him slump hmm. because when you dey snore like that you dey get thing wey we dey call narcolepsy people wey dey fall asleep for meeting mm. for things like that yeah. their heart dey go up pressure dey go up na so one machine go give up mm. dem go fall. thank you so much yeah. you don hear we don talk about exercise and you don talk about some medical things wey be say you know you go fit also buy put for body go still help you and eh, but him talk say one of the natural way one of the best way na exercise so i believe say we don talk about we don put cap now to this part of am then make we move straight to you know exercise now wetin be the role of exercise as you don say exercise na no dey no be e no be uh, sleep dey guarantee m- long life yes yes then exercise na quality Life, you know of yes. life now let's touch on the quality of life how this thing go take how to how you go fit take you know highness wetin exercise dey actually dey give for body. exactly na this one no be say we dey do olympic exercise you know this one no be say we dey train for big competition mm. make you look am as we be human being two brothers wey we dey talk so mm. we no fit fly we no dey fly like bird we no fit swim like fish mm. the only thing wey baba god make us make we do well well na to waka so uh -huh. one of the easiest form of exercise na walking oh when you dey walk you wake up in the morning you walk for like fifteen twenty minutes at night before bedtime go walk for like fifteen twenty mm -hmm. minutes that one don show across a lot of research say you no go get blood pressure your sugar go dey well controlled mm. you hmm. no go get high cholesterol yeah. the thing wey we dey call metabolic syndrome you no go get am and the oga patata the one wey we dey call cancer e dey reduce am hmm. just by say you dey waka you dey waka mm-hmm. and another thing wey i wan make our listeners know sitting na the new smoking if you dey sit for long e no good Ooh. sitting na the new smoking oh oh ha we need to this need to dey o sitting na the new smoking you need for waka if you no waka as you sit down so your output the thing wey your heart dey pump out e don reduce hmm. and the more your heart dey pump the better because when blood dey flow na im dey bring nutrients na im dey give you everything wey you need for body hmm. so person wey dey sit whether you dey sit too much for job abeg make you dey get up so because sitting na the new smoking na the new smoking no be me talk am na science e dey all over so also you dey talk say people wey be say dem dey smoke dem dey smoke dem dey endanger their life you wey be say you dey sit down too much too you dey endanger your life too your life too thank you so much doctor before we wrap things up we enjoy electricity when we come back we just wrap things up you go tell people where how to fit contact you to get more information we dey show back no go anywhere. Yanga 899 FM. Make we collaborate. e good make you get doctor as brother or as sister as friend see just try your best because i mean if you really wan really enjoy life you need to know a lot about this your body because na this body now we take dey here the spirit know where im dey eh, connect to but this body na make us dey present for life so if you must live long then you must learn to take care of this body and one of the ways wey be say doctor wey be say e don establish for us be say sleep dey actually dey guarantee long life somebody say na money i just need you need sleep now i'm gonna talk about the danger of not having enough sleep. In case you don't know who we get, we get uh, Rashid Abasi, MD, Chief Medical Director, Heritage Men's Clinic. My name na Ejira. You dey listen to Yanga 89.9 FM. On top, uh, you are what doing waiting now with day and we don't talk area police. So much we don't talk about a lot. So if you know really the MC don't miss, but anything go happen. I fit take your me- your questions. Maybe you want ask doctor question right now about what we dey discuss. 0904 821 3013. 0904 821 3013. Yeah, now the number for you to send quick quick either text message whatsapp message just send a message of a question we say you go like make uh, doc answer uh, us for here this morning okay doctor mo talk about the the danger in uh, you go delete what you just record now because that one you record no need am

for when person no dey get enough sleep my brother the that one danger na wey dey yes the person no dey get enough sleep the danger see your body and my body mm. e be like a new mercedes benz or na rolls royce the way we for maintain am sleep na number one sleep na the oga patapata mm. so person wey no dey sleep if you no dey sleep your brain go assume say you dey under stress okay ah. say why my brother ejiro no dey sleep hmm. say like computer wey you turn on for 24 7 mm-hmm. small time e go break down and you no wan make your body break down yeah baba god wey give us no be fake fake thing he put so the thing no dey just break down like that but insufficient sleep na im dey rejuvenate na im dey give your body the energy wey e need okay. for dey carry hustle go okay. so when you no sleep well your brain dey release certain chemical one of them na cortisol hmm. e na stress marker okay that one go make your blood pressure shoot up wow you see pot belly wey you get some people go say i no dey eat pass one time but im get pot belly yeah na because you no dey sleep oh. e get stress oh. the stress level don go up mm-hmm. and you go see am he be na twenty something year old thirty year old he look like fifty year old hmm. na internal stress don dey go up he no dey sleep hmm. so sleep na say you dey take your motor car go for service you dey go do tune up hmm. if you do tune up well well that car go last you na so your body and my body dey and then most importantly for the men wey dey listen to us Yeah. if you sleep well well uh-huh. you wake up you go get your manhood e go come up ah that mean your machine gun go dey charged your machine gun say i dey ready to face anything wey dey come that mean say that mean say the way to service your machine gun say na to sleep well na sleep not be doctor advice you talk am na science

Uh, but before you leave, wetin be how person fit take contact you, how person fit take connect to you, uh, which of the platforms and how yes. fit take yes. reach you? I dey for Heritage Men's Clinic TV. okay that one dey for youtube and okay. from there you go fit see everything heritage men's clinic na there there okay and na every you know we dey run come from america come dey do see patients here yeah. so all right make you know say doctor na heritage men's clinic tv yes na so you take dey

e go dey on our youtube yanga fm nigeria e go still dey on ig tiktok x yanga 899.fm e go still dey if you if you fit see show face for our website sef www.yanga899.fm myself ejiro i go post am for my own star my own i go post am for dem at ejiro cfr that is e j i r o c f r mo go enjoy more music when we go come back e go be time for trending i go tell you wetin dey sup for inside obodo nigeria and obodo away we dey with you make you sef kak here because for here we got you. we be 89.9 yanga fm.